Oherwydd clochdar balch dy big a threm drahaus ar dir y lord, mi fynnwn heno gael dy gig yn rhost am heithyn ar fy mord a byw yn fras am hynny o dro, ar un a besgodd braster bro. Geiriau Ar Williams Parry ni gerdd yn fan'na yn atgoffa ni mae rhywbeth arbennig i'r lord oedd saethu ffesant yn y dyddiau a fu. Ond erbyn hyn mae'r gamp wedi tyfu mewn poblogrwydd drwy Gymru a thu hwnt a llawer iawn mwy o bobl ifanc a diddordeb ebyn heddiw. Dydw i yn fawr iawn o saethwr fy hun, ond dwi am gwrdd â rhywun sy'n mynd i roi ambell i ganllaw i mi. Mae'r ddelwedd arferol sydd gyda ni o bobl sy'n saethu ffesantod yn dra gwahanol i'r gŵr ifanc yma. Myfyriwr 16 oed ydy Rhys Davies sy'n dilyn cwrs yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Glyn Llifon i'w baratoi i fod yn gipar ac ers rhai misoedd bellach mae o wedi bod yn gweithio yma i Syndicate Jocws sy'n rhan o stad hanesyddol Newborough. O lle ddath y diddordeb na? Ti'n bod, lle gychwynnodd o? Jyst mynd i saethu fo dad ar benwythwysa, gychwyn mynd i gura ar stad lleol. Ac wyt ti hefyd, dwi'n dallt, yn derbyn rhyw fath o hyfforddiant ar hyn o bryd? Ynddo, dwi'n mynd i Coleg Meiran Dwyfor yn Glynllifon am wsos bob saith wythnos fan. A dwi'n sylwi, mae gen ti rhywbeth dan dy fraich fan yna. Wyt ti'n trio deutha i bod rhaid i fi wisgo hwnna, de? Ynddo, sori. Pam ddylwn i wisgo hwnna, wan? Ond mae rhan o traddodiad o Seithr. A beth sydd gen ti mae gyd? Te mae gen ti gap? Cap fflat i chi. Ie. Yeah. A tei hefyd. Roi. Mae dipyn o gamp cael fi i wisgo tei. Pam bod o'n bwysig bod un fel fi yn seithi efo tei? Wel, er mwyn dangos parch i'r adar ydych chi'n seithi. O, oh, reit e. Wel iawn, awn ni ati te. Ia, iawn lle. Mae'r diwydiant yn un dylanwadol o fewn y sector amaethyddol yma yng Nghymru. gan iddo gyflogi 2,600 o weithwyr llawn amser, ynghyd â chefnogi dros 340 o swyddi cadwriaethol. Mae'n dylanwadu ar reolaeth dros 500,000 o hectarau o dir. Mae hefyd yn cyfrannu 73 o filiynau o bunnau i'r economi bob blwyddyn yng Nghymru. Wel, dyma fi wedi cyrraedd y lleoliad cyntaf dwi wedi gwisgo i byn hyn yn addas ar gyfer y profiad, a dwi'n edrych ymlaen i fynd ati i saethu. Wel, Rhys, beth di dy ddyled swydde di rwan fel cipar ar ddwrnod fel heddiw? O, fel arfer fyddai'n mynd efo'r bobl sy'n curo i wneud siŵr bod nhw'n mynd ffordd iawn, a weithiau fyddai'n rhaid y gynnau allan o flaen lle, y lleoliad yna. er mwyn hwnnw gael syth. Be di er atyniad eich sy'n gwneud i ti ddod allan ar ben wythnos a sefyll mewn cae glib? Lle? A, um, dwi'n mwynhau dod allan efo'r ci. Dwi'n cael pleser yn odri gweld y ci yn weithio a dwi'n mwynhau seithi. Y flwyddyn nesaf mi fydd Rhys yng ngofal siwt enwog Bodian sydd drws nesaf i Iocws. Bydd yn gweithio gyda'r rheolwr, John O'Garton, sydd wedi llwyddo i brynu'r hawliau seithi gan Stad Newborough.

and getting it back to, the, to its former glory. Wedyn, ti'n gwybod lle ydy yn hiriogaeth i rwan? Dwi'n sefyll fan hyn, ynddo? Mae yna rhywun arall ochr arall, mae yna rhywun arall y mancw, lle dwi'n ar hawl i seithi? Jyst o'ch blaen chi rhwng deg a dau yma yma wan, ac yn reit ychal. Reit, a cha uwch ben lefel y coed o leia chi, ia? Ia. Na chdi. A chi yn yn dwad amdano ni o'n. A dyma ni di methu. Eto? Ia. Chi agor y gwn eto, reis. Ia. A gartre ni fewn. Gartre, bwcad. Dyma ni. Oes am byd yn arbennig am y ffordd dwi'n gosod y gatrisen? Na, gys, na. Nes mewn, nes agor gwn. Bach, ia.

Uh, dwi'n dechrau sefydlu rhyw fath o drend o'n hyn, dwi'n teimlo. Dwi'n dechrau. Wel, Thomas, llongyfarchiadau ti. Pam bod y ffesiant yma mor bwysig i ti, wa? O'r un cynta, dwi rioed gael. Erioed? Ac ers pryd wyt ti wedi bod yn seithi? Faint i doi di, wan? Deg, dwi wedi bod yn seithi ers rhyw dwy flynedd. Reit da. A sut siwt ydy hwn wyt ti'n teimlo? Da. Ia. O dda heddiw, beth bynnag di. Be neud i fo ffesat ma wan? Bita fo. Dyna'r beth gallai i neud ynddi? Cael gorchedau ti? Diolch. Pobl o'r ardal gyfagos sy'n dod mae i fwynhau'r saethu'n benam, a maen nhw'n dod o gemdiroedd amrywiol iawn. Dwi wedi clywed gan y deryn bach, mae paramedig gyda chi yn ystod y dydd. Oes na alw wedi bod ar eich sgiliau chi ar siwt rioed? Um, ges i'n nghif fy hun yn tagu unwaith ar... di bita rhyw bwyd a, a di um, di bita fe rhyw sydyn lle. Yeah. So rai fi wneud yr heinlich manwfer yn hi. O ti'n rhan o'r syndicate wrth gwrs? Yn dwi ers blynyddoedd dwi'n ma'n syth yma ers blynyddoedd lawer rwan. Ac wyt ti'n un o'r bobl yma sy'n credu yn ochr gadw'r ieithol seithi? Yn dwi, yn dwi, mae'r Oedden ni gweld wan dros yr, yr gia caled mae dyn ni wan, yr, yr hoppers lle dyn ni'n y bwyd allan i'r adar, o bob math o adar, y, y gwyll hefyd, y, eblaw y ffesantod wrth gwrs yn, yn bita honyn nhw de, ac yn cael ei cynnal drwy'r uh, tywydd uh, garw yma. Wel, ebyn hyn, da ni wedi gadael y gyna ac ymuno fo'r werin datws neu'r beaters, fel maen nhw'n cael ei galw'n gyffredin. Does gen i'n cyd, ond mae gen i'n ffon. Felly, ffwr â ni to ffordd hyn, ia, Rhys? Faint o sŵn sy'n angen i wneud, Rhys? O, eisiau gwneud dipyn oes. A rhyw, fel wyt ti'n gwneud fanna wan, ia, ha ha ha yma. Ie. Neu rhyw brrrr, felly. Ie.

Wyd y dawel yn job hawdd. Felly dyna ni, un betrisen, un cyflogyn a deg o ffesantod. Ches i'n byd o dim syndod o hynny am hwn i, ond dwi wedi cael diwrnod wrth y modd a dwi'n falch iawn bod y rhan fwyaf o bobl yn mynd ar rhywbeth a draif o'n nhw i swpar.